Inselmilkom ġewwa l-katakombi ta' San Pawl. Jiena David Cardona, kuratur anzjan ta' siti Feniċi, Rumani u Medjavali inkluż dawn il-katakombi eh, ta' hawnhekk. Illum ħan ikellimkom dwar l-artifatt favorit tiegħi. U llum għażilt proprju difna partikolari dik li aħna nsejħulha d-difna tal-ħanżir li hija mhi xejn ħlief difla ta' kremazzjoni ta' tifel jew tifla midfuna f'parti apposta tal-Katakombi ta' San Pawl. Din id-difna hija ta' interess partikolari għax turina stampa ċara ta' l-kura li kienu jagħtu għal difna lil tifel jew tfajla ċkejkna bejn l-ewwel u t-tieni seklu wara Kristu. Għalhekk, Ittina l-opportunità li nersqu wiċċ imb'wiċċ ma' difna intima ħafna għal dak iż-żmien. L-importanza ta' dan l-uġġett hija l-fatt ta' kif instab. Fil-verità, jekk wieħed iħares lejh, mhuwiex xi uġġett ta' valur artistiku kbir, però huwa oġġett importanti ħafna għalina l-arkeologi. Dan għaliex huwa wieħed minn ftit difniet ta' tfal probabbli jew trabi li nstabu midfunin barra mill-oqbra dak li nsejħulhom Shaftain Chamber tum dak iż-żmien. U dak kien kienet difna pjuttost partikolari għax kellek l-ġisem maħruq ta' tifel jew tifla impodddi ġo urna ta' dan it-tip t'hawnhekk li hija urna tipika Maltija li kienet tintuża f'dad-difniet. mill-perjodu Puniku u tibqa' sejra għal perjodu Ruman bħal din ta' hawnhekk, u din l-urna kienet normalment la kien la kellha t-tfal kienet probabbli tindifen f'ħamrija fil-ħamrija sal-rim tagħha sal-wiċċ u mbagħad kienet tkun magħluqa bi platt bħal da Hekk, u ġieli kien ikollha wkoll lampa musbieħ ta' żejt impoġġi fuqha. Ma nafux il-musbieħ ta' żejt jekk kienx jinxtegħel jew le, però waħda mill-interpretazzjonijiet hija li dawn kienu jinxtegħlu biex jimmarkaw il-qabar, bħal meta tgħaddi pereżempju f'ċimiterju llum u tara l-fjammi tax-xemgħat għaddejjin fuq l-oqbra llum. Aktar importanti minn hekk hi li d-difna partikolari li għadha f'postha għadha in sitju, magħha kellha l-fdalijiet ta' ta' majjal żgħir kważi komplut ħlief is-saqaj ta' wara. U dan lilna jindikalna li dan il-majjal kien intuża probabbli għal għal offerta waqt iċ-ċerimonja tad-dfin. M'aħniex ċerti però jekk dawn is-saqaj ta' wara li huma neqsin tpoġġewx fin-nar waqt li qed jinħaraq il-ġisem ta' dat-tifel jew tfajla jew inkella it-tiklux bħala parti minn dak li aħna mbagħad il-quddiem fi żmien ir-Rumani nsejħu refrigerium, jiġifieri kienet l-ikla tal-mewt li kienet issir fil-funeral. Iktar importanti hu li di l-urna hija waħda minn ftit difniet ta' dat-tip Laqgħat instabu u ġew skavati xjentifikament fil-gżejjer Maltin. Fil-fatt, fil-Katakombi ta' San Pawl, dawn instabu f'żona partikolari taċ-ċimiterju, taħt dak li llum huwa ċ-ċentru tal-viżitaturi, u kienet żona li kienet intiża proprju għalhekk biss. Fil-fatt, dawn id-difniet, li jinkludi urni bħal di kif ukoll difniet ta' ġisem sħiħ mhux maħruq ġo anfori żgħar, kienu midfunin kollha f'materjal li kien nadif, pur, u li tpoġġa apposta ħabba dawn id-difniet. Ta' min jgħid ukoll li difna, di difna partikolari li qed nitkellmu fuq għallum, il-fatt li għandha l-fdalijiet ta' dan il-ħanżir magħha jagħmilha waħda mill-ftit li qatt instabu bil-fdalijiet ta' animal kważi sħiħ midfunijin magħhom fiċ-ċentru tal-Mediterran. Il-kuntest li fih saret din id-difna kien wieħed partikolari ħafna. Fil-fatt dak iż-żmien, il-maġġor parti tan-nies kienu jiġu midfuna Ġo dak li nsejħulhom xaftejn chambertum, jiġifieri qabar magħmul minn xaft rettangolari forma ta' bir li minnu kont tgħaddi għal waħda jew iktar kmamar tad-difna. Ġo dawn l-oqbra kont issib kull tip ta' difna, jiġifieri kemm inumazzjoni, jiġifieri l-difna tal-ġisem sħiħ, kif ukoll kremazzjoni, jiġifieri l-ġisem maħruq. Fil-Katakombi ta' San Pawl qed naraw imbagħad xi ħaġa differenti, qed naraw li ġol-oqbra Shaften Chamberthum avolja qed insibu l-kremazzjonijiet, qed insibu wkoll kremazzjonijiet u dfin ta' tfal żgħar ħafna barra mill-oqbra. Allura jista' jkun li n-nies ta' dak iż-żmien kienu għadhom għaddejjin b'ritwali differenti ta' dfin għall-adulti u jew inkella għal tfal żgħar ħafna.